Nairobi nkwana gochio. Inche aye buna nkonya gokina korwa magega, nkonya gotebigwa ng'a esukuru kegosiekwa, gochia ogende Nairobi ase maomino. Yaika chianko chiane ne chianchi chiane barenge abake twarenge nabwo, barabwo baenda gose ne eseason ya esuku, baenda Nairobi natigara ore. Nanye kong'a ng'a aye nkoreterwa ore gose na eyanga. Omwana one akoenda ase ng'ina arere? Yaya, naye naye ta- ta- tamomaeti kwansa.
Ng'ina tamanyeti oyo. Ng'ina namomanyete lakini mwana oyo tamanyeti ase are. Okay.
Nabo ekemanera nakerete mama omwabo rituko erio esimi, mama omwabo okobwata ogontebia yaya mwana oyio namang'ana amange arakwanete, ase ebirengererio biane inche bweka omonyene nkarora ng'a ichibu ndiyo. Manche omorigereria Obosongo Vibes Network, buna ere botambe kaka, egasi yeito togotara ime ase ebinyoro, Goteema korigereria na komanya ng'a nara riria riagendererete chingongo inye chia Gusii, Kisii na Nyamira. Rero twachire goika ase ekenyoro nateebwa igoroka irongo, irongo iga ere bobaasi just a few kilometres korwa Masongo ecenter, nateebigwa iga naende ekenyoro eke nekia abagambi. Bono nachire emangi kiandeta omogano noro omochigete maata omokong'u sana, omochie oyaa. Imagine omokungu kwaibora omwana, kwamobogori kare omwaka oyomo, kwaira kwamorutera nyoko, aye gwatama kwagenda gwachia gokora ebinto biao, mwana oyo enchera akoragera tomanyeti, mwana oyo enchera akobeka eyanga tomanyeti, mwana oyo enchera agosoma tomanyeti, yaani ore zero tomanyeti kende. Momura narema ore eighteen years bono iga ekero tware gokwanera ase esimi, ontebi kaka, egento gioka ntagete iga iga iga anyore enamba yane goetera omosani rishabiki riane, tokare gokwana nere ng'a ng'aki ombogo, ng'a yaya, gaki ntegerere Namoteera esango bono, ogontee yaya inche nkorokwa iga na iga na iga na iga, mama agantugutete kinde one year old ase baba, baba tabwati kende na obotaka, bono nasomeire emechando, lakini ngasoma ngakora class eight nkanyora marks two one, nkagenda esecondary. Nabeire ngosoma ngoserigwa, ngosoma ngoserigwa, ngosoma ngoserigwa, ekero naika form two, bono amadeni akabucha esukuru, nkayebwatoka. Korwa twenty twenty two erio nagendirie epigipigi, mpaka nyigwete amakere na omogongo orosire. Bono nachire korigereria abamura twarenge nabarabwo esukuru bakorire, abande bachire chicollege na euniversity, bono inche nachire korigereria isiko aa nanyorire ng'a ngosareka nde. Gaki otare gocha onkonye nimbwate omoyo kabisa ng'irane form two ng'ikaranse boria iga mbeke obongo nsome nabo ngosoka ne grade kerankonye na inche mambia ndokwe omonto. Namotebia okay mochando toiyo rirorio tiga ang'iche. Naki kiandetire aa togende toikaranse na baba omwabo toikaranse nere toikaranse na abanto bande torakwane nabarabwo togende mpaka esukuru masongo tokwane na abalimu and then from there Torore the best way forward torakonye omwana oyio airane esukuru erinde ere nere mambia ache korokwa omonto. Mwancho morigererie abasongo bagoteba ng'a where there is a will there is a way yaani ase ogwancha kore enchera goika etoka ase ayio. Momura oyo iga atorangeirie nabwate ogwancha bwokoirana esukuru So egento tokorigia it's a way, enchera akoiraneria esukuru. Naki okoruga tata? Brian Moirango. Brian Moirango.
Toange omogano oo Brian. Inki inki ote- why did you drop out of school? Toange omogano oo buna okinete gocha gocha gocha gocha. Inche nkinerete oo baba, Mm. ekero akong'a omogano korwa naye ngomokia sana ntaramanya kende. Ekero emambu yanyorete yaberete nainche almost omwaka, Agantiga abwo agakaenda Nairobi. Korwa abwo bono baba bonsi buri keire nachiire esukuru eprimary nakorire, nachiire baka high school form one form two. Igaikera bono chibesa chigatwara esida nkonya goserigwa nacha isiko, ng'enda ng'e mambia nserigwe mambia nserigwe ntebwa rinde ndiagae nonye ria term one ya omwaka oria torakane. nkagera ngatiga esukuru.
Amagisi arenge kwanyorete class eight? Nabwate 201. 201? Kende ochia nomong'aini kwarenge. So, mama omino ng'ai are? Inche ase nkoigwa ng'a Nairobi are but tindi sure.
Tori sure? Eeh. Igo nkwane komanya ase aberete? Aye inche maete Nairobi are. Nairobi eyi nkwane gochio? Inche yaye buna nkonya gokina korwa magega, nkonya gotebigwa ng'a esukuru kegosiekwa, gochia gogenda Nairobi ase maomino. Yaika chianko chiane ne chianchi chiane barenge abake twarenge nabwo, barabwo baenda gose ne eseason ya esuku, baenda Nairobi natigarana. Nanya kong'a ng'a aye nkorete rwore gose ne eyanga, inche nanya gochia ntiri nao. Nairobi ase bagochia ng'a oroo bono.
Nairobi bono nabo ntamanye ng'a oro okoba mama amaete oro, ne chiango chiane nchiakabeire oo mm.
At any point mwanya koumera na omong'ina akwerese estory yao? Yaya ere nacha gusya, agocha oo agocha rimo egento gete keramorete buna amatanga, but tanya goisaransa. Ang'eresire exactly nki kegendererete. Nagocha onye ocha rero mambia echire, inche ntibanye goisanasana tose.
Do you have any other sisters maybe asare? Chisister chiaye nkagire tinchiro. Okwana go find out gose maybe iga asogete? Ekero bono chiaunty chiane chie chijirani, na nechiango chiane nabasani baye, ngontebia bare ngocha bare bang'eresa ng'a mama omino nanyuomire, but ere monyene nigo tanya gonta inche.
Kegwatagete gosoma obe gento ki ase obogima? Inche natagete koba engineer yokorosisha chistima. Chistima? Eh. An electrician. So, igo bono otagete koirana esukuru osome? Ee, ng'e ng'e ntimise ande oteba.
Abagusii b'ameino mbare bagotegererete aria, tware ba basaba ngo yaani ba bakwanera ngo batebi wha what do you want? Egento nabatebie, oyore nomoyo bwa ogwancha, inche ninde ready koirana esukuru, onsapotie ase konyara nteme emiaka eye ebere etigarete nabo nkoremereria nkore, eh bado inche nomwana omoke.
Abanto nkogenda bare esukuru batiga, bateba ng'a esukuru yakong'ire, Ingento ki eke giakomotivate tigoteba ng'a bono otete gotiga chipigipigi oirane esukuru osome? Ekero nkorigereria abasani bane baria twaenge nabwo, kera omonto akorete esukuru bono iga natorangeria gochia ofisi ende yonsi, barabwo mbabwate egento kerabatamburie ase gochia. Erio egekorokwa ng'a mbakorete amatemu a form four, inche timbwati bono ekero nkorete eight nabo enka ngwakorete ngwasomete.
How is life out here otare esika obogima ng'aki oborochi? Esika obogima nobokong'u bore obatari riria ogochia esukuru omoibori ogo nabo agokoa nonye komosaba ebesa okoa ekero oyio ase oyobwate omoibori bwogokonya gokorera kende ogora nonye eslippers akobeka amagoro but ekero gwachire esika gento eki ngika iyo egoika ostruggle oteme juu chini. Naende okonyora bono abaibori bakobwatokire, ee, bono naye ogwetenenera. Mama omino oyo ki akorokwa?
Judy Nyachuba. Judy Nyachuba. Eeh.
Ore nakogotomera besa chinde chionsi agotebia ng'a yaya echiaka na efisi gose gore eyanka gose gore nonye gekoroto at any point? Ensemo yaye ere tamaeti nonye mwaka ki nkorete class eight. Ngoisa komoboria nkare tagokweresa. Rioka aborie bono iga atebe bo lakini ensemo ere omonyene takonyara gokweresa.
Ekwa kwabaete okore school last year iga i want to believe ng'a you are eighteen years. Eighteen years na omonto omonene bono nabo nkoba comfortable okoboria amaswali. Inki okagerete Mama omino agogotigera egesaku eke. Ekero nkorengereria, ase anyuomire gochia ngotebiwa, agakwanete ng'a tabwati mwana ore magega.
Bono naki gekogera na omwaka ere esimiko yaba saa tatu gochia igoro. Tanya ko respond. Inche omonyene bono ngacha nganchirana ng'a nanye omire iga okonyora labda omosacha oyio ochire nyomba bono tari konyara gokwana na inche. Naende nabeire geka ntanya gokwana nere until now.
Nkobwate are chisimi chiaye ekero okomoaka? Ta inche yatanya kobwate simu yane. Oratumeke enamba eng'ae ero nabwate? Tinana gotumeka bono inche konamoakera ne enamba eria konya amaete yane atari kobogori inche ngochi natiga.
Now, ebibiria nabo arayenyore aye gwochi, emessage yago ochisimame amo omino nere riria. Eh, antebie ekeene ng'e ase kere, Mm. eh, manye ngai ngochi gochi. Mm. Mm.
Ekeene you mean what? Yaani because, inche nitagete go- go- gotwara omonto okorokwa tata. Okay.

inche Richard. Omanyete ko nkore kod gwasoka nomoro, nere ng'a mwaka oyo arache ankorere ensa? Tinare gosoka nomoro inche na nasire eng'ombe ekanisa nsa, Eh bono. naira na gocha konyerusia ororo, Okay. na inche nakumia ng'a mbarabia aba gari kwomana rogoro aa. Eh nagosumire, Eh, eh, ekiagera naye nabo orabe ng'a nore ekenyoro eke. kwansa Either, inche, eh. inche onde omogambi bw'ekenyoro eke. Ah.

Mhm. Mm, tamenyeti a. Mm. Mm. Omaete inkare komorigereria ng'aki iga agontebia atete koirana esukuru. Lakini nkona gokumia ng'aki omwana onde ache moiranie esukuru nyora ochiire koiba ng'aki omomanyete ekenyoro eke. Mwana oyo Mm.
nagasomire Okay. agacha akanyetigera njera onye otagire koirana nabo akoirana egekogera Mm. Ekero omonto nobogima bwaye akorosia, Eeh bono. naende korwa agachagete gosoma seito amo naki nagakinere amo nang'ana iga, Okay. tanya koira koba komaega, Mhm. Mm. tingogotebia ng'a naa obeire omoibi, kang'ai inche nagotebie ng'a oitigana, Mm. eeh, Okay.
eeh. Igo naye gwanchire, ng'a onye bwanchire koira na esukuru, agende asome. Inche nanchire nabo ntagete asome nonye ninche, Okay. eeh.
Mbuya mono omogaka. Mwanchi omorigereria, twaikire sobo baba omwabo mongwana oyo.

Inki ata inki atigerete esukuru kwansa ritang'ani 2022 inki atigerete esukuru Ogotenyara.
Mm. Mm.
twerese ango omogano bw'omwana oyo ng'aki ore Omwana oyo iga, Mm. mama omwabo amontigerete, Mm. tamoireti ase achieti. Mm. Bono omwana oyo niga are okoboko kwane, Mm. na inche tindi kwenyara. Mm. Kende gionsi nkeiyo nkwenyara ase enkeyo, Mm. nabo inchandigete igo. Too omogano ogochia ime, amotigete kare emitienyi ere enga, ng'aki Amotigete kabwa- kwamoreire, amotigete kabwate omwaka oyomo. ng'aki kwamoirete esukuru eprimary, Nyagesa. oga- ogacha okamoira, ee bono totaete yaani otware ase omogano igo gocha gocha gocha gocha. Ee, namo amontigerete kabwate omwaka oyomo, Mm, na emetienyi ebere. mhm, Agakina ase amaboko ane, Mhm. goikera bono iga buna tore nere. mm, Nkamoira esukuru Nyagesa, mm, primary, mm, agasoma agakora standard eight. mhm. Korwa eiti nkamoira masongo, agaika form two, goika form two abwo chibesa chigakora ki? Chigato chikandima. Bono oroche nabwate mokonyi, ogonkonya, nkamotiga agatiga esukuru. Omwana oyo otemire kobera isiko igo, ateba ng'ake esukuru, aserigwa. Naende ngaika omwaka oyo twenty twenty four. Naende nkamoiraga esure, gose ninyore obokonyi, rende naro nkore ki? Akore esukuru yaye. Nare goika gesure naro ngachia nkarwara, bono obokonyi bokabora omonto komong'unduseria isiko akore ki? Among'inere esukuru. Bono omwana ekero arara narwara, agecha aya, agasoa kogenda ase chipikipiki. Chipikipiki echi bono nchiri komokonya kende, iga agendete gochandeka oo rioka, kende nkeiyo abwate ase epikipiki. Bono nainche timbwati nchera ende, ndanyare koba nkomokonya. Mama omwabo ng'ai are ere bono? Mama omwabo amenyete Nairobi, nere tabwati kende, nabo are igo. Omwana one akoenda ase ng'ina are ere? Yaya, naye naye ta- tamwa tamomaeti kwansa.
Ng'ina tamanyeti oyo? Ng'ina namomanyete lakini omwana oyo tamanyeti ase are. Okay.
Eeh. twenty twenty four nsukuru ki kwamoirete? Ngesure. Ng'aki oroche bono? Aira nesukuru gose abera isiko? Aya inche nigo etairana esukuru, eh, inche nigo etairana esukuru ase eng'encho na omoke, na omong'ina omoke sana. Asome.
Nere omoche korwa omonene gose abande mbaro abanene? Nere omonene, eh.
Etabia yaye ng'aki ere one gokobwata esati? Yaya, yaya. Tari mwana mokabera? Yaya. Erio are sukuru ku- nkwa kwane korangeria gwa esukuru aa ekesi kiaye gia indiscipline? Yaya, yaya. Nigo tabwati mochando? Yaya, mochando toiyo. Nonya ne chipikipiki chiago aye tabwati any problem. Aye, Mm. aye onye ndiabwate emechanduko anga rende ngoenda are, Mm. aye. Okay.
Asante. Naki okorokwa? Amarieta ange orokwa Wycliffe Makori. Mm. Eh, ninche omwana oye omokogoti o Keresensia. Oo obo omong'ina.
Eh, Oyo na omoigwa. na omoigwa one, Mm. eh.
Twange omoganda bwa omoigwa. Mwana korwana isika, ng'aki omoigwa.
Yes. Omoigwa mbuya are, Eh.
tori korwana. Mm. Erio bono nabo tokinete buna aba buna omwana oyomo, twasomete esukuru eyio ekorokwa nyagesa, kare three inde five, togasoma gocha gocha iga, togakora, bono buna nachete ngakora amatemba ande, ngamotiga esukuru, nere agasoma iga agika form two. Agaika agati gesukuru igaa gocha kwenda rituko erimo omoborere yaya tori kwenda, ning'igwete bo. Matayo ninki? Maambia yaya tori kwenda? Agenda agenda aike enchera ya irana, abwate ateba, chibesa ase erigwa. Akoewa chibesa ange iga chire omong'ina onde akanyora, naende orure inde oika oiraniwe gochanga. Buna okoiraniwa iga agateba aa enda kera rituko naende onyakoirana, mbuya abere ng'a iga aria gento keramokonye. Bono tokamata nabo agoteema nchera ende yonsi kabe omong'ina onde gagosupport anyore gwakore buna nakore na inche nasomerete emechando eyio gocha gocha omong'ina onde na inche nagaseriwu rende lakini nakorete eh. Omogano oye bono nabo are iga agocha akoe akoegwa epikipiki esiko odiga oendi matuko abere atato naende kwamonyora noware isiko. Aa, eria ere twesure nabasomete, omong'ina onde tarenge oo nainche nere twarenge na omogaka onde, kabera agaika agasoma agenda chiweek isato iga, akabwata naende agacha aga draw, aga drop bono tacheti konyora, korwa abwo nkamobori naende ninki omong'ina onde toe esimi togomoakera, torore naki aragokonye, agaakera eprinsipal, eprinsipal ekamotebia amadeni abwate korwa ime iga tiga ararenta nonye na erim paper, arasoera amanye agokora ki. Anya gosomera, oyoa nagateba, Inee eku ere ndi process eyio enyinge enyinge ngenda masongo naende nachire egesurwa na amadeni mbuya nimbera mberanga ah. Igo totebe echallenge yaye enene mono ogotabera esukuru ni epesa. Nebese, chibesa nachi chire esida yokonyora, mani eria abwo abwate omoyo bwogosoma lakini tabwati monto okomosupport. Okay, thank you. Mwanche omorigereria, esukuru eye ya Masongo Mixed Secondary, noo omomura oyo agasomire intho ya 2022. Before ataratige esukuru ase engencho ya challenges chianka na challenges chia eschool fees. Eki giatorete aiga, egento giatorete esukuru aa nogocha go verify gose obomaene nakabeire ororo and from the records we've received it's true nakabeire esukuru naki rende ase engencho ye school fees na amang'ana amange tari gotoka sukuru matuko onsi.

okona goncha ande otagete koirana esukuru ng'aki togokora so maybe can you tell us in brief gose in details how do you know this boy Okay, ase amarieta ange orokwa Elvin, yes seito ere Kegatiari, lakini imenyete Bosongo. Eh, omwana nare iga iga okorokwa Brian, Brian nabo nanyorete kagontubokera iga mobasokano, okong'akera esimi.

Lakini bwangire gontebi, gose bwangire kondeta Nairobi abwo nainche emanye ase amenyete. Buna buna nde iga, tinanya gochia esukuru, ere natigerete esukuru 2022. Naki bono oroche ogonkonya? Ntagete buna aye omosani omama gose aye omomaete, onyare gonkonya ebirengererio, ndoche obogima bwane ase bwaikeire, bogima mbori gochi bogima bwane gochia motu mbori buya. ntagete antebi ng'a emiaka eye naikire natigire esukuru, iga iga esinde no baba. Nkai mbwenerete na inche nimbwenerete ng'orokigwe ase nkoo ndamenye gose ndaa manye ng'a iga iga ninka, erinde na inche tinkoba buna einde buna omonto oria otugutanire. Igo bono momborerie naki ang'e inche buna omwana oye, kwansa nomanyete ng'a inche nomwana oye? Erio nario riswali ritang'ani amborete. Nkamotebia yaya, eyi nkoigwa lakini timanyeti ng'ano aye nomwana oye. Agantebia bono inche nomwana oye lakini momborerie ng'a nkai atagete obogima bwane bogende gochia, gose eraba ng'a kende kiabeire, nabwate omogaka Nairobi, nabwate abana bande. ebe ng'a kende kiabeire kaga iga, naki nkonyara koba naki gose omogaka oyo oye ebe ng'a ngotirimboka arenge gocha iga iga Gusii, gocha omochie iga iga o baba. Ebakonseri bantome gochia Yeso abairi gose gose nkai barambeke erinde bambise, oyo ng'a nere omogaka oye takora ki? tamanya. Bono momborerie boigo, nabo ekemanera nakerete mama omwabo rituko erio esimi, mama omwabo okobwata ogontebia yaya, omwana oyio namang'ana amange arakwanete, ase ebirengererio biane inche bweka omonyene nkarora ng'a ejibu ndiyo. Mama omwabo nabo arakerwa esimi ere ase kefee ake, lakini nkarora ng'a obogima bore ase omwana oyo, amaisha aye. namakong'u. Igo bono nare koboria ng'a omwana oyo twa yaani ekerenga kiane inche bweka omanye nigo naroche ng'a tiga ng'akere ka kasungure esimi, morigie ankonye. Gekogera inche bweka nachiete korengereria ng'a gaki, ngai ndanyore omoiri gose omosani akonye omwana oyo ebirengererio. Omwana oyo nabo antebetie ng'a gaki, naye orankonye ebirengereri, aye bweka, monto onde taiyo. Na inche nabo na reached out Mister Kaka, nkamotebia Kaka omwana nare obwate emechando ase gete, otakorora gose nomokonye enchera ende iga, airane nonya eschool. Kaka nere nabo abete omwango, nabo atorigire ero, twanyarire koba twaikire, twachire eschool, twarure eschool, twaikire mpaka sobo iga iga. na o baba omwabo, twanyarire koba togotebigwa abere atato iga, lakini bono gaki etware kogania ng'a tonyore omonto ab- gose abanto baranyare gokonya omwana oyo, baria babwate enkoro endabu gose enchenu, omwana oyio airane kogenda esukuru gose nasome, nabo ekerengererio kiaye kere igo ng'a. Buna arengereiri ng'a emiaka eye yaberire isiko, tarochi ng'a obogima naki bokomoira. Gaki abanto baminto, oyoranche komokonya, tiga esokie amokonye. Mbuya mono. Naki momanyeine na ng'ina, naende at what point omwana oyo achete komanya ng'a nomosani omamo omwabori?
Omwana oyo, omwana oyo enchera amanyete, amatang'ana ararenge Amatanga naro abete sobo, anyway amatanga naro abete, omwana oyo mama omwabo agatoma ebinto gete igaa some shopping, agatoma gocha ase emenyete bosa ongari, Okay. omwana oyo agacha koeria korwa Okay. asende. Okay. Eh. Lakini bono mama omwabo namanyete, naramenyete aria Kawangware. ase mama omwabo, bono tokanya komanyana na mama omwabo iga enche eragete iga obosani iga, lakini rende inche nachete nkarua ngacha gusii. Igo bono omwana oyo ogo through mama omwabo ekero amoete enamba ya esimi akang'akera agacha koiyia ebinto biria korwa ase menyete, naria amanyete. Bono omwana oyo nabo agachete esimi enamba eria yane, ekaba ng'a akainyora agacha kondigia baadaye. Igo ng'ina omoete enamba yago ya esimi, akamotebia kera nyarebe nyarebe, ebinto mbire natoma ase are. Ee bono. That is when okay I understand. Okay. Bagusii baminto ense eye kera omonto nabwate egento atagete goachievwa ase obogima na omomura oyo bweka omonyene nere omanyete. Amang'ana naro amaange twakwanire nere off camera, ayio totanyare kobeka ekiagera privacy y'efamiri Nero nero, ekiagera mambia tokomanya gose mbache koigwana na ng'ina. Maete ebinto mbire otanyare gotell. Nabo omwana aragende esukuru, akore esukuru, arikwe emeremo, abanto nkwaberana bare. Onyore naende ba ba ba baigwanane na mama omwabo, naende bairanerane ba eh ba bairanereranire. Igo ebinto mbire ebiiinge torabeka iga because social media does not forget, onyore bigocha koreta some bad memories. Lakini nkosaba iga abagusii baminto. Omwana ere korwa omoyo oye ime bwanchire nkoira nare esukuru naende otebire he is ready gosoma mpaka akore esukuru form four. But then nomanyete omwana otabwati ng'ina na ise namenya boiri bonde bwensi goika emechando etoke naende pashiari tingotokera ororo. As we speak mwana otabwati monto oramoire eclass amoakanere nonye esiringi ikomi asome eclass mh. Mwaigwa ntwakwana na baba omwabo, I think mwaigwa buna akwana naende okorora ng'a nabwate omochando omoke bwa oborwaire, igo tari monto obwate nguru oragende gose mogondo achie korema ekeginga arose chibesa airere omwana esukuru. Gwatama requesting korwa ase amashabiki aito, ntwanyore fee structure ya masongo per year ebagoakana shilingi elfu tisa, nine thousand Kenyan shillings. Igo

nakwana nabalimu baria nanyora mbaete korekodia evidio nebwate protocol, onyore omoprinciple nere ore authorized gokwana. So nanyora abalimu bande aba abake, ba abande barenge ororo ekero omomura oyo adropped out of school lakini abange nabageni, bang'eresa bantebi ng'a omwana oyo tabwate any indiscipline case. So twaigwana nabarabwo nabatebi ng'a. Ebinto mbire mogocha mwarangeria chisukuru ebike ebike buna bono Remedio, buna bono chiRim, nabatebi ng'a we can forgo those things for the sake of this boy asome. Omwarimu orenge ororo ontebie principal kegocha ngomubrief nde principal yasoka shortly ase amang'ana ya education, ontebie kagocha ngomubrief nde na inche nintagete emonyore during admission day, tomotebi this is a special case.

We were thinking, Nyasae are gokora ogwancha kwaye. Ntwakwana na omomura oye amang'ana amange sana, ontebia egento gete ng'a onye motagete ng'ira na esukuru nsome, ndue ekenyoro aa. Ase ki? Chisabu chi'abana be chipigipigi, omanyete omonto nabo ogoteria. Onye bwerusire moyo osoire ase chipigipigi, chakire koenda chipigipigi maa, bono abasani abwo noo bare. Bad company corrupts good morals. Nabo toramotige maa iga, rakini ase eng'encho omanyete abasani mbare bagocha mpaka bakobetereri mwasoka, notema gwetanga buna oretange, bado watagokujia. Ekero twagamba na abarimu ba esukuru, bantebia masongo iga ane esenta, we can get a house. at fi- fi- 1500 shilling 1500 shillings omotienyi nabo tokonyora enyomba lakini bantebi ng'a ndagera tekoba echallenge because ase esukuru nabo bagokora one two three barore buna bagokora one two three eywo bono tinkoyekwana gochia ime because abalimu bantebie bare junior bono tinkonyara gokwana gochia ime mpaka twaumerane ne principal lakini bantebi we will organise amang'ana endagera cannot be a challenge breakfast lunch na supper cannot be a challenge to him as long as abere ang'e n'esukuru yaani most of the time ospend esukuru gakorwa esukuru onye saa kumi na mbili chia mogoroba pi gose saa moja na nusu ekiagera watchman nere ororo ere ogenda osoa nyomba orara maambia naende saa kumi na moja gose saa kumi na mbili anapatikana shule so most of the time ere atoke kare esukuru. Abanto mbambori ng'a chiholiday ng'aki chikoba, in fact esenta eria y'amasongo baria moyemanyete, eye nesenta buna tore iga, esukuru eri inse aria iga. Igo neba chiholiday bado nabo akorwa nyomba ogenda ospend time esukuru, naende oirane nyomba ocha korara so that toteme tore gose nanyore egrade keramokonye kogenda nonye ne TVET, ekiagera kaka Kenya esiaikire bono iga, you can never tell future y'omonto. Omomura oye egento aganeti is a certificate with a grade kere at least ka totameire gocha ase tore we cannot throw him away. Ng'ina omotugutire na abande bamotugutire oigwete na ise tamanyeti ning'o so na intwe ga totameire. Omanyete engaki nere omonto agogotamera naye gokomotuguta the next thing agokora ninki? Okwerusia moyo. Kero omonto erusiri moyo you know the next result. Igo amashabiki etonto omotuguta. Ntagete omonto obwate ogwancha okuya. Nonya ninwe amashabiki buna more iga, nabo okorikoria obogima gwaeteire ase obogima bwao in one way or another. Omonto akagokonya ogaeta iga kwarikoria chindagera emechie, baria mwaeterete obotaka, mware kogenda mwarwa esukuru, gwaeta omochie kwaragera ekiagera omanyete seino kende tiga ekaiyo, abanto mbaria mware koiyeka echang'a. bakamina egento gioka omanyete lunch kero na echang'a, echang'a nonye tekogokonya igo ogosamba enda, yabidi gwaetera omochigete kwaragera kwerende nagochia esukuru, yaani omenyerete hide and seek nonye nyoko tamanyeti buna okoragera, buna bono ng'ina omwana oyo tamanyeti buna akoragera, tamanyeti buna akobeka eyanga, tamanyeti amatemo ii amagisi arenge anyorete na omobori, so abagusii baminto can we be the parents of this boy?